Dumelang gape eh ke rona bao gape ka part 2 ke le reetse ka re kgantse tsa rona tse di ditelele thata nna le le re segalwe jaanong ke rona bao re mo part 2 uh, eh, le bone part 1 lo utlwile ka buka e e re tlong go bua ka yone re batla go e ba re ra e digesta or ra e dissecta dissect ra e dissecta re batla gore re dissecte sentle o itse batho eh re segale nako tse dintsi ga ba nka e baya ba rata go tsaya di-headline mm. ba tle ba bona o kwadile setlhogo se re re lucas mangope ba ba simolotse wa ba a simolotse ke o eh, wa ba a bua dipuo tse re sa batleng go di utlwa wa ba a simolotse ba tlile go bua ka eng leng leng yaanong ne ke batla gore gompieno re ba lle phate re re ba fe context mhm. of what the book is about ke ba reetse ka re ba ye go e batla gore a life e botlhokwa ke e buka e e botlhokwa thata um eh, yaanong ke batla gore gompieno re e bue sentle o siame no ke siame right so nka utlwa lona no rona re siame ke atle ke re um letebele le le ntshonyana la bo ramesega wa maitsuku le a kaname um eh, o phela a siame bogolo segolo yang ga ana le wena ee ee a ntse fela ya monwana mogatla wa podi yaanong gompieno abuti ke batla gore re tsena mo phathung ya rona ka tlhamalala re seke ra senyetsa batho nako ee. maloba fa le re buile gore buka e e go tsere dingwaga tse dintsi go e kwala um batho ba rata context a be ke re no gompieno ke batla gore o ba bolelele sentle gore o interviewile batho ba le bakae to get this book where it is and how it is today nna number ya ka ntha e re 67 interviews that you have done ehe no seo ke nnete um batho ba le bantsi ke na le go bona ba tshwaela eh mabapi le le le le le dibuka ka kakaretso e seng e fela Mhm. and then e be ba, ba o, o ka feleletsa o, o tsaya gore eh batho bao ba nagana gore o, o tsoga mo mosong o bo o bo bula laptop ya gago o bo- o bo simolola o, o, o kwala O kwala. o kwala um go tswa mo tlhogong ga go berekiwe yalo um research ya buka e fang ka go tlhalosetsa e, e, e na le maphata a le a le mararo mm-hmm. go na le

o, o, o, o kop- o- o dirisana le badiri ba kwa o ba bolelela gore ke batla tsa tsa go simolola ka 1980 ma go fitlha mo ke batla 1970 ma go fitlha mo ba dintsha tsotlhe o nna o pager di-newspaper tse o ka fetsa o- di-newspaper tse tlhano o sa o sa o sa o sa bo- o sa bone sepe se o se batlang o bo se kry-a fa le o kopa ba go- ba go ba go photocopiele o tswa fo o tshotse di-photocopy tse di kana o di- o di dueletse and then go na le nako e o nnang ko ko the archives center yeah eh go na le eh, archives and record center mo mo mo mo, mo arcadia mo bone ba tshwere di-document tse di- tse di- tse- tse- tse- tse- tsa bo 1970 mang mang mang mang le tsone o nna mo o batla se o se batlang ba go neela o batla o sa kry-e se o se batlang mo go o kry-a

le ko eh, university ya rona ko bokone bophirima ko mahikeng ee o ya koo opposite university go na le archive center le teng o ya koo mo toropong gape ya mafikeng le bone ba na le library o tshwanetse bo o tswa koo Eh, no eo ga ke a- Ya mmabatho. ga ke a ya ko gone ke ne ke setse ke kry-ile sengwe sengwe Se se ne se se- se- tlhoka. se se tlhokang e be ke nna lesego ka ya um, ka ya America ka, ka mmereko ko, mm. ko New York. New York Public Library e na le division tse dintsi le yone ga o tsena mo, mo, mo library o tsena mo system ya bone wa bona gore go na le dilo tse dintsi tse e leng gore um di ka go tswela mosola di bua ka bophuthatswana di bua ka kgosi mangope mare ga di mo e mo gare ga tropo mo manhattan mo gare ga se di ko harlem so yes sis o tshwara taxi e e- e- e- e- e- ba re keng e serolwana e ee tse re di bona mo di Eh, movie o ya ko harlem go na le center e e leng gore e bua ka black history ke teng mo o kgonang go bona dilo tsote and ga se tse dintsi ga o kry-e le buka yana aha ba di ba di ba di mm, digitize it yes so o di lebelela ka matlhwananyana a mangwe yane o ntse o ntse o fetisa o tlhopha tse e leng gore di tla go tswela mosola ee o tswa fo o tshotse dilo tseo and then e be go tla eo ya go interviewa batho o itlhela o na le le di-source tse e le gore tshwanetse o di-interviewe um o mongwe ke prince mangosutu butheleso mhm. ko nongoma nako e nngwe o o rwala ditlhako o tshwanetse o ye koo ehe o ntsha mo kgwatlheng o o palama sefofane o ya koo wa go bua le ene o go fa se a segofang o a boa wa boa and then o- o o- o- o batla go kwala ka ka khu ne re bua ka ka khu Yes. ne no puso e le and then ha o lebelela ntate phiri o ko Philadelphia ko ko United States interview e ke nnile le ene le ene it was a seven hour interview you can't do a seven hours over the phone you can't ee ke gore o palame o bo go mmona o mo rwalle ditlhare ee so research e, e, e, e berekile yalo mo mo- mo- mo bukeng mo e. bukeng eh mo gongwe ne ke ya ko botswana ke ya go batlisisa eh, gore barutsi ba bomanyane ba tswa kae ee jalo le jalo so um Ga o fetsa go dira dilo tseo tsotlhe o kwantse tshedimosetso e o e beile fo pele ga gago, ke teng yanong mo o simololang go kwala teng. ya kore bana bana ba bolailwe ke tlala ga mme a le teng ko lapeng o go ngaletsa ra khona buka e buka e tsaya reo e mo isa le naga le dinaga Ga a boela fo lapeng fa o itswalela mole a re wa kwala e tla na sa la tsene mole o tlo go mmona fela a setse a tsene mo dikobong wa bona mm. ke gore go fa pele o tsoga o tswile gape o boetse teng kwa mm. batho ba ithaa ba re wa tshameka ga o ba raya gore buka e ga ke a e kwala ka gore ke ne ke rata go e kwala mme ke e kwadile ka ntlha ya gore ya ka nne o e bua gore it's a puzzle mm. and a puzzle to be a full picture uh, research needs to be done hmm. ko gore dipatlisiso le gone e seng dipatlisiso fela hmm. ga nna ke lebelela buka e Inter e re di-interviews tsa gago di sa le di simolola ka 2014 mm. o di repa pele ka 2023 mm. go ntse yalo mo gongwe o tle bo o simolola o re o lekeletsa ke bona gore e ntla ke bona mo gongwe o tla o itlhawa gore selo se ga se gope o se beela fo thoko mole wa re no man I was on the right track o boelela o boelela gape ee mo gongwe o tle o ya ko o le 50 percent dano o ya ko ko ko ko publishing house o re eh ke na le sengwe ke se a le ka nna le kgatlhego ba se lebelele ba re no ga re ga re ga re publish dilo tsa mofuta o bo wa mowa yes o bo o bo itlhoba ga o e tswalela kwa re no ga ke ga ke tlhole ke dira selo se

Mm. o batla go tsenya selo mo teng ga microwave eh. two minutes two minutes oh, oh. se tswile o batla ke ma two thousand eh. ke ma two thousand ba re no o latlhela selo mo maranyaneng o postile video ya two minutes oh, ka mm. moso o batla go tsoga o le celebrity eh, no ga e bereke yalo ga e bereke yalo o tshwanne ke gore o nne le o nne le nka re nka reng ka ka ka ka Setswana o o- o o kgotlhelele Yeah. ee o nne le kgotlhelelo eh o o ska o ska nna motho wa felang pelo ka pele kgannye ke perseverance ke ne ke raya motho o mongwe malwa ke mora kere gore buka e feleletse e phasaladitswe yaka e phasaladitswe yana ke a- ke approachitse eh, di-publishing house di le supa Sa- tse tsa ntlha tse tlhano tse di kgapetse kwa thoko di ntse re no ga re na kgatlhego and-e ga ke a ba approacha all at once Yeah. le ko go wa re no ka ya ko go wa bobedi ya re no o fitlha ka wa botlhano ga ne ke le motho o e leng gore ke- o fela O fela pelo ke be ke pelo. itlhobogile ka one wa botlhanong kante ba babedi ba ba- wa bo- wa bo- wa borataro le wa bosupa ba tla bontsha kgatlhego e be- e be buka e feleletsa e tswile Ba re kana ga ba itsheka um metsi a sengwe se tla tswa mm. kore after five attempts ke gone mm. le yaanong o simololang go bona gore tla ke kgotlhelele ke bone gore re aka e ko pele oh, oh. yaanong raiso kgang e nkgatlhang thata mo bukeng e nna ka gore batho ba bantsi ba re ke monna a motswana mm. why so much history about batswana all the way from the 1400s ee no ke bone go le botlhokwa gore ke eh, nkare ke ya lephate jalo mm-hmm. okay because eh ne ke lebeletse ne ke batla sentle sentle ne ke batla go bua ka history ya bahurutsi bomanyane aha mo le ka lemoga gore no bahauritse bo bo banyane ga ba wa ko le godimo Mm. go na le ko ba tswang ko ba teng tswang teng e be go nna botlhokwa gore ke simolole koo ko galowe Hmm. ke tle yana le yone Yo. gore motho o e balang a kgone go tlhaloganya gore mangope o o re buang ka ene o- o tswa kae Mm. e lotso la gagwe ke Ke lefe lefe? go tlile yang gore ba feleletse ba nna mo ba nnang teng go ne go na go diragalang ka dinako tseo mm. mme ba tsaya karolo mo ne e le bomang ke bone seo se le botlhokwa thata gore se tlhalosiwe because se tlisa se re se bitsang ka lereo la seeng context yes ehe yaka o e bua gore e, e, e noala phate kabe e rile nna ga ke e bala jaaka motswana ka be ke utlwa o ka re nna ke bala baebele ya setswana mhm. ka ntlha ya gore yaka o e bua gore e tswa ko ga loe o e tsere go tswa ko morago kwa o tla jaana ka yone o re no ke batla gore ke itse gore mofurutshi o ke mang tota mm. to a point where ne ke tshega ke le nosi gore ke ne ke bua ka kgang ya gore Batswana ga re batho ba e leng gore tota re we are a patriarchal a tribe or society. Re batho ba e leng gore re kile ra, ra gogiwa mo, di, mo dinakong tse di thata ke dikgosi tsa bomme kgotsa dikgosigadi e le bomme e le bone ba e leng gore ba re eteletse ko pele hmm, go ntse go ntse fela yalo ya ka re bona mo go ene kgosi eh, mogurutse le fa Ga o bala histori e nngwe, ba bangwe ba ganetsana le seo gore no mohurutsi e ne e se mosadi ne e le monna mm. eh, ke dilo tse e leng gore di nna teng dikgogakgogano tse di nnang teng mo historing ka gore mm. batho ga nke ba dumalana ka histori precisely because History e diragetse ka nako e ne go sena se se bidiwang civilization so e ne e sa recordiwe the way re recordang dilo gone yanong yana ka teng e ne e le tshedimosetso e le gore e fiwa ka molomo mm, mm, e tseo mm. e mo go botlhogo putswa ba e neela ba bangwe ba nna ba e neela ba bangwe go tla ene ga ke motho o ke dirang mo professioneng ya tlhaeletsano go na le ntlha nngwe e ratang go e gatelela gore molaetsa or message ga ke o tsaya ko go o neela yeah o o amogela the way ko go fileng ka one kate mara ga o tsaya o neela rre o mongwe eh go na le sengwe se se se se fetogang Ee, mo go sengwe se a one. Le ene fetoga. ga o tsaya o neela o mongwe go nna go nna e leng go- go fi- go felelang teng o fitlhela e le gore ke selo fela se e leng gore ga ga- ga ke itse gore se tswa kae. Se tswa kae? mme e le nna molaetsa o simolotseng mo go nna ga ke kgone go tlhaloganya gore ba bua ba bua ka eng Mm. and it's very interesting go go go e bua jalo gore batho ba ba tshwanang le bo eh eh eh eh, eh, bo Hitler eh go na le mafoko a tleng na a bue a re eh a lie repeated so many times eventually becomes the truth Mm. mo goreng o fitlhele tota e le gore tota mofurutshe o ne e le motho wa mme ee. mme ka gore rona re batho ba borre re batla ebile e le gore eh, history re bontsha gore batho ba borre ne le bone batho ba nne ba na le lentswe le le reediwang go na le bomme o fitlhele e le gore a borre ba ba rile no ga go a nna jalo eh mofurutsi ke ke rre ya be nna jalo hmm. ngwaga thu ngwaga thu ngwaga thu to a point where we are today eh no go ntse fela yalo go ntse fela yalo mme eh ga o lebelela mo bukeng ga ke a kgapela thoko ba ba ganetsa hmm. ke, ke, ke e beile fela e le gore go na le ba ba dumelang gore mogorutsi ne le mosadi mhm. mme go na le ba ba dumelang gore no e ne e le monna le ga go ntse jalo ba dumalana ka gore mogorutsi yo o tsetse motebele le motebejane ee ba e leng gore motebejane o ke ene a feleletseng a e nna e nna eh, ancestor ya bagolo boomanyana boomanyana ke ke e rata jalo ka ntlha ya gore go raya gore ga wa sekamela fela mo letlhakoreng le le nosi mhm. mo goreng le nna jaaka ke ke bala buka e mpateletsa gore ke boele ko morago ke go ipatlela mhm. gore norman ka gore go na le dikganki tse di pedi mme jaaka ke ratile gore we are all settling on the fact ya gore mofuruthi ene o kile a nna teng um motebele le motebejane a nna teng mm. ga be go tla bo se bogodi jalo le jalo ya no no go ntse fela yalo um o nkgopotsa ntlha nngwe e, e botlhokwa gore gore go ne goreng ke adile part-e eo ka mokgwa o ke adileng ka teng go ne go le botlhokwa mo go nna gore ke tlhalosetse um babadi ba buka e gore mm. go tlile yang gore bagorotsi boomanyane ba nne teng go mm. tlile yang gore ba simolotse ba simolole ba ane tshwene ba bile mm-hmm. ba tshweneng ba tshweneng ehe ne go le botlhokwa thata go kwala history eo gore batho ba ba kgone go nna le jaaka ke setse ke buile context ya gore um ba tlhaloganye se se ba se iponang gompieno mm-hmm. ee, ka gore gantsi o tle bontse gore nna ke motlokwa wena o mophiring wena o motlhaping mara re sa itse gore dilo tseo maina ao a tswa kae ee. jaaka ee. yaka o e buile ke ratile mo goreng eh ra itse gore bangwato ba teng ba ko mm. Botswana ee. ra itse gore bangwaketsi ba teng ba ko Botswana mme wa bo o leka go go e sobolokanya o e busetsa mo, mo, mo goreng o simolola go bontsha gore ee batho ba nne ba le teng mm. mme batho ba jaaka nne ba le teng nne ba sa dumalane le kgang ya gore a o reela gore mosadi wa ka re ee. a ka re isa gone ko re tshwantseng re ee. teng ee, e ne e le yone kgang eo ya ya ya patriarchy eo ka gore um ke bana ba motho ke ba and then o mogolo mo go bone ke mosetsana yaanong ga go tla nako e le ya gore um bogosi bo bo isiwe ko leitibolong mme ba re no leitibolo ke mosadi eh, rona ga re ka ke ra etelelwa pele ke mosadi e be o mongwe le o mongwe a tsaya a tsaya morafe wa gagwe kgotsa fo a bonang bakwena ba ya kwa bangwato ba ya kwa bakgetse ba ya kwa e be mokorutsi a sala ka ba gagwe e ba tla ka motebele le motebejana mm. e be go nna go nna le di eh di branch tse di tse di tswang teng di tswang fo ke e ratile ga ga e nna jalo nna ke le mofurutsi ka be ke re nya go raya gore go fa man ke ke simolola go bona le nna gore ke tswa kae nka kgona go ipatlela kae nka kgona go isukunyetsa kae ga e le gore ke batla go itse gore tota ke tswa ke tswa kae ee no go tshedimosetso ya mofuta yo e thusa ka tsone tseo o tla bona gore ga ke ntse ke tla le yone go tswa ko godimo kwa ke nna ke isa ko tlase ke feleletsa ke totile thata bagorotsi boomanyana mm. fela go na le dikala tse dingwe tse ke di tlogelang ko morago tse gore ne di se botlhokwa for eh, kgang e ne ke batla batla go ya ko go yone fela seo se raya gore wena o le mmadi o se mogorotsi kgotsa o le um mo markets o o kgona go bona le wena gore motswa ka bo e le gore o ka e tsaya teng foo wa mm. nna wa ya ko tlang le teng mo bagorutsing ga ntse ba ya ba ba arogana go na le ba ga moilwa go na le ba ga mm. manyane go na le ba bangwe yalo so e, e, ba bang ke tla ke ba tlogela mo tseleng because ke totile fa ee. gore ke batla gore tota ga ke tsena ko go bosebogodi bo manyane a be ke itse gore ke ke felela fa re itse gore tota motho o re buang ka ene o ga re re lucas re lucas mangope kgotsa tautu o na lucas mangope ke mang ga wa fela ga na dinako tse dingwe o kry-e motho a nagana gore motho o wele fela ko le godimo mm, mm, motho o wele fela ko le godimong o sa itse gore o tswa kae ebile ke mang no eh, o mo go yone um ga o lebelente ke e tseye fo go fo go um moilwa mangope mm. e leng um ancestor ya bona ke tso nkare nkare ancestor ke eng ka setswana mm. ancestor ya ya ya bone e leng gore e, e tlhokafaletse ko botswana ga mm-hmm. o le ko botswana um fela ka fo ntle ga gaborone go na le motse o bidiwang Gomanyana. Mm-hmm. Ee, o bapile le molapo o bidiwang Kolobeng. Mm. Eh, go na le, le, le, le thabanyana foo eh, e bidiwa Boswela Kgosi. Mm-hmm. Ee, taba eo e bidiwa Boswela Kgosi ka ntate ya gore go se moilwa mangope o tlhokafaletse koo um dijara di le dintsi tse di fetileng um go belaelwa gore o safarile heart attack ke pelaelo fela ka nako eo go sena ngaka ditshii ee so o ne a na le bana kontle um Yes, bogodi le supi. Le supi. Ee. Kwa ntle le ene go ne go na le o mogolo mo go bone mo go bone ba bararo ba engwe ba rona thapilwe a thupiwa ke um ba bangwe ba e leng gore ba ne ba lwa le balwetse ka nako eo so Kontle e be e sala e le ene o o mo- o mogolo mo go bone a succeeda Ee, rraagwe rraagwe. ee jaanong ne go sena kagiso magareng ga bone ba le bararo le- kontle o o lefere tlhogo ee, o a sokodisa ebile O ka- o ne a rata le nnotagi o ka re ke ene nka banna o ka re wa tshaba go bua o ka re ke ene nka banna a tserwe ke mazulu ee so ka ntata ya dikgotlhang tseo magareng ga bone e be nna gore um sebogodi nte before before sebogodi e be nna gore suping um o ikemela ko thoko o tswa mo morafeng um suping o o ne a bidiwa gape thebe ehe thaebe a ba go tlhoba motse wa gagwe ko go itsegeng ka suping startuping starta kgotsa ga mm-hmm. thebe ee and then sebogodi ene a batla after a setla ko motswedi mm-hmm. Motswedi o e ne e se motse o ikemetseng o ne o kare ke bontlha bongwe ba Gopane. Ba Gopane. Tota nne o report-a ko Gopane ga motho nne o ka re yana. Ee, and then ba mmaafo e le gore maikaelelo a gagwe e ne e le go boela ko golo gongwe ga te ke boruthwe. Mm. Kore pele moila wa mangope a ya ko botswana kwa tlhokafaletseng teng mm. o tswile ko boruthwe boruthwe bo gaufi le marikho um gaufi le mariko between mariko le- le- le- le Swartregens. le sotergense fa go na le- le le mo ne ba setlile teng gaufi le ko ka ditshwene ehe ee so maikaelelo ne e le go boela koo mare um bo morwa rraagwe ko gopane ba moraya ba re norman se boele ko o tlo go bolawa ke ke basweu thibelela fa ee thibelela fa fo- fo- fo- fo- fo motswedi nako eo ne go bidiwa reedfontein Yes. reedfontein e le leina le le Inspirerilweng ke lotlhaka le ne le fitlhelwa mo mo mo mo mo lets- mo letsheng la monokeng, noka monokeng. ele e bidiwang um sehujwane Ehe. ee e be nna gore o o thibelela foo go fitlhelela um a baya maoto a ne a hunyela Mm. a tlogela um bana ba gagwe ba e leng Basimane gore ba ba feleletse bararo. ba- ba- ba- ba mo tlhatlhame and then e be ba ba nna foo go fitlhelela motswedi e nna an independent uh, chiefdom mm -hmm. eh ka ka ka ka dingwaga tsa bo 1940 yes. eh ke teng mo e feleletsang e nna motse o ikemetseng o e leng gore ga o ga o ka fa tlase ga mogosi ba gopane ba gopane it's very interesting ka gore bontsi jwa nako motho ga o ba tlhalosetsa jalo bogolosegolo jang ka ka mari ko eh, swatergens gore go fa le ke, ke, ke transval e ne e le gore maburu ka nako eo mm. o fitlhele le gore wa re wena wa wa tlhabanyetsa mm. ka nte wa go kopana le bone foo ehe ka nako eo a kry um, ka nako ya apartheid eh baswebu ba ne ba iphile eh karolo ya naga e e leng gore o ka re lefatshe la teng le le ne le siametse mm. go ka dirisediwa um tsa um agriculture temo jalo temothuo temothuo jalo le jalo and then rona bantsho e be re fiwa fela mo mo e leng gore lefatshe la teng ga le ka ke la re ungwela sepe and then re kgaoganngwa go ya ka ka, ka bomorafe gore mm. ba, ba, ba, ba Sexhosa ba nne leko ba Sezulu ba nne leko ba Setswana ba nne leko ba Sesotho ba nne leko jalo le jalo mm. ba lemogile gore ga re kopane re bantsi thata mo go bone ene ne go lwelwa ditshwanelo tsa botho ka nako eo gore re nne le ditshwanelo tsa go tsa go tlhopha mm. ditshwanelo tsa go tsa go tsa go forma makoko a sepolotiki so ba lemogile gore ga re le bantsho re kopane um ra go ba feketsa mm. e be re tsaya puso yaanong gore ba kgone go nna mo pusong ba re kobela africa ba re no lona and ga o ne o tsaya citizenship ya homeland ya bophutha tswana mm. ya venda ore ya o ne o losa ya south africa south africa ee, so that was a strategy sa bone gore ntsha mo gore ba sa le le bone fela ba ba ba ipusang eh ba se go se letsapa le le ba le le ba fisang Le le ba That's why fisang pele. ga o ne o tla because ne ba sa kgone go go dira kwa ntle ga rona Mm, gotlhelele mm, mm, gotlhelele ne ne re tla ko re tla go dira mo go bone mo go bone mme gore o dire ko o ne o tshwanela ke go go- go nna le pasa Eish, o e e itse leng ke- gore e- e- e- e- e- ga ba kopana le ena mo strateng ba o ba bontsha pasa eo e bontsha gore o mo south africa ka, ka, ka molao and then ga o sena yone yaanong ga eno ke naga ga eno ke nageng o tla ipona mm. wa itse kgannye ya botswana um bafurutshi bao bomanyane ke e rata ka gore ga o e batla o e batlisisa o e filwe ke um ke bina tshwene mm. go na le motho mo bokeng ke bina tshwene ee ke ke filwe ke eh, ke bina tshwene eh, ke ke kgosi mosielele mhm. eh, ke wa lotso la ga kgosi kontle ee ke ba ba setseng ko botswana ga ba bangwe ba ya ko ga ko suping strata ba bangwe ba tla motswedi um fela ke fitlhetse bontsi ba yone mo direkotong tse di recordilweng ke rre yo o ne a bidiwa um brets mm-hmm. ee ke monna wa wa mojeremane ee ke monna wa mojeremane controversial character um e ne e le mongwe wa e ne e le leloko la um eh, lekoko la la ga Hitler mm. la la Nazi la di Nazi eh a ba feleletsa le mo Aforika Borwa mo a dira mo lefapheng la Native Affairs ne le motho o e leng gore o rata history o rata history thata batlisisa eh lotso la merafe e farologaneng eh, so o batlisisitse le lotso la merafe morafe wa wa rona wa wa Batswana segolo bogolo wa bagurutse wa bagurutse Ke e rata jalo gore wa itse e monate jang ga e tswa mo go ba lesika ka gore go raya gore go na le le bontlha bongwe mo go yone mo e leng gore go raya gore nnete e teng ka gore le bone they can relate to what you are saying mm. yaanong ne ke re eo ya setswana e, re e tswalele jaaka re tla e tswalela gore le one ga wa e kry-a fela mo lefaufaung o buile le mongwe wa ko lapeng wa go reetseng no go fa go fa go a tsamaisagana fa ee. ke a go tlhaloganya ka be ke rata mm. fa ke ne ke santse ke ke batlisisa um bonnete ba kgang ne e re ga go na le tiro efe kapa efe ko ga kgosi mangope ne ke nna teng mm-hmm. go na le eh, tirelo ya phitlho go na le sele le sele ne ke nna teng so um le letsatsi lengwe ke ke le ko ke ke ile phitlhong ya mongwe wa bana ba ga kgosi mangope eh, mm-hmm. eh ga bonthone mm-hmm. ya re ke le ko um ntate Eh, ke bina tshwene mosielele mhm. e be e le mongwe wa dibui koo item ya gage mo, mo programming e ne e le go bua ka histori ya bo ya bo kgosi mangope o ka be ke ke tlhwaetse be ke mo reetsa sentle ile fela ga fetse be ke re re ole ke tshwanetse gore ke bue le ene ke utlwe gore a reng sentle sentle mm-hmm. eh, le gore o tsaya kae tshedimosetso e mm-hmm. eh, mme mongwe a nthusa gore ke kgone go golagana le ene ka mogala ebe ke ba appointment ke be ke tshela melelwane ke go kopana le ene ko manyane ke teng mo go iponela ka ma a nna thela mo mo a nang le gone a ba tsamaya a mpontsha eh mm-hmm. mo di di di pleke tse le gore ditiragalo di diragetse teng so ga ke re go na le thaba e go teng ke boswa la kgosi um moile wa mangopo o tlhokafaletse o tswa koo e bone o ntsere ka letsogwane ke fa ebile re fetile ra sasanka mo re batlang le lebitla la ga moile wa mangopo so um ke nngwe ya dikgato tse e leng gore di tsere fa ke ne ke batlisisa bonnete bonnete ba kgang oh ya tla ya nkgatlha thata ke yone e nkgatlhileng go di gaisa kgang eo yaanong ke batla gore re tsene re bue ka ka tautona mangope o re mo itseng re lucas lawrence mangope ngwana wa ga wa ga re lucas mangope le le semakaleng sentle jaanong first born first bono ya bone ya be e nna rre o re mo itseng batho ba tle ba re ke batho ba me um ke mafoko a nna a tla bue gore batho ba me wena go ya ka wena ka dipatlisiso tsa gago what kind of a man was he Who? Rre Mangope o re buang ka ene. Lucas oh. Rre, Rre Mangope tautona e seng rragwe. Kgosi Mangope e ne e le nte ke simolole yana ke re sa ntlha ne e le morutabana. Mm -hmm. E ne e le morutabana eh a tseba fela etsa ka ka Afrikaans le some other subject but mostly o itse thata ka gore ne a ruta Seburu ko sekolong. E gatelela Seburu ka gore ebile a fiwa award mm. e le gore Eh, tlase ya gagwe ya, ya seburu e ne e gaisitse eh, tse dintsi mo karolong e ee um mme ga a felele foo e ne e le kgosi mm-hmm. e go na le dipuopuo uh, surrounding um ntlha e ya gagwe ya gore ke kgosi ke ba re ga se ene o tshwanetseng gore a rwale maikarabelo e seng ka mm-hmm. gore ene o inheritile o inheritile bogosi ee ee eh, and then e ne e le radipolotiki mm-hmm. um e ne e le modumedi mm-hmm. eh, e ne e le modumedi ne a tshepa thapelo um fela rona re maaforika borwa re mo itse thata mabapi le karolo ya e tshamekileng mo dipolotiking tsa aforika borwa Bogologolo tala pele system ya dipolotiki e re e dirisang gone yanong yana e introduce-wa mm-hmm. ne go busa dikgosi ee irile e puso ya apartheid e simolola e, e, e implementa policy ya apartheid e simolotse at that level ba establisha Eh, se ne se bidiwa eh, di, di, di, eh, eh, di regional authorities Authorities. eh, regional authorities eh, eh, no go go simolo go- go go nna di- di- di- di- di-traditional authorities pele e le magosi mo gae Mhm. go nna regional authorities e e le go go to- go tla eh, mmogo ga dikgosi tsa karolo e e rileng di forma region ehe eh, and then e be among bone go tlhophiwa yo e leng gore o tla o tla ba o etela tla ba etelela pele as chairperson ya that authority Mhm. and then out of regional authorities di-chairperson tsa teng di, di a kopana di forma eh, eh, what they called um, territorial authorities mm-hmm. ga ke tsore ga o ntse ko mafikeng mm-hmm. ko mafikeng ko ko stateng go na le tsela nngwe e tlhaga ko e tlhaga ko um intersection e le for sabc kwa e tlhamalala yana e, e feta mo montshiwa e feta mo unit one e feta ko montshiwa e feta ko ramosadi e ko stateng kwa e be e kopana le yang e friday yang ehe ee go na le eh, di-headquarters tsa mapodisa koo di bidiwa tta mhm tta eo e ne e le yone eh, di-headquarters tsa puso tswana territorial authority mhm ee e le di- di- dikgosi tse e le gore di eteletse di-regional The authority, regional di authorities. kopana moo ee di it's ka di, di forma that, that um, eh, ba re ke that authority. So Kgosi Mangope eh, career ya gage ya dipolotiki e tlile e- e simolotse koo Aha. e le ene a a eteletseng pele zerust eh, regional authority Mhm. and then eh, go tloga mo a ba nna deputy ya yone a eteletse pele territorial, territorial. authority mm -hmm. and then go tloga foo ke ga go go introduceiwa concept ya di-political parties yes ee so ga go formiwa political party e e ne e bidiwa um bophuthatswana national party o ne a mm-hmm. le teng moo mo go yone moeteledipele wa yone ee and then go na le e nngwe e bidiwang um eng seopo sengwe mm-hmm. ee e be nna gore go nna le kgotlhang mo mo bopitatswana national party go na le go sa iketlang go na le ba e leng gore ba ipelaetsa kgatlhanong le boeteledipele a ba a feleletsa a a tswile mo lekokong leo a go ikemela ka nosi a tlhama le le bidiwang bophutatswana democratic party ke e rata jang ka ntate ya gore e ne e le moeteledipele fa nka dirisa lereo la seng ke re o charismatic very charismatic ee bontsi ba batho mo bophutatswana national party e be ba mo salang morago ba yang le ene ko puta tsona democratic party e be e feleletsa e e le yone e eteletseng pele um boputa tswana Le ka nako ditlhopho ka. eo boputa tswana e ne e se e nne independent ne e se ikemele ka nosi Ka nosi. e ne e santse e le self governing system ya teng ne ba e bitsa self government Yes. ga o ka lebelela di-homeland tse tsotlhe tse you'll find gore only four ne di le independent actually uh, uh, in the, from 76 uh, onward ka gore o fitlhetse tse dingwe di setse di le independent eh, ga ga boputsa tsone nna independent ka 77 the 6 tsa december eh transcale transcale e setse independent mm -hmm. so boputsa tsone ne le ya bobedi go tla siske le le vend le vend eh so eh ga ke itse gore just ka go sobokanya fela nkare career ya ge ya bo- ya- ya- ya- ya dipolotiki e- e- e- e godile ka mokgwa o ntse tsa mokgontseng jang Ee. mme mme ke batla pele re goroga ko ko dipoletiking Ehe. ke ratile gore e ne e le mokereki, e le motho o dumelang mo tumelong, e le motho e ne e le gore nna a ruta e le moru e le morutabana uh, that's the man that i think we often not talk about mm. mo goreng a re bue ka kete ka go nna moeteledipele ga gagwe le gore o tlhotlhilwe jang mm. eh ke rata ke rata kgang e o e buileng mo bukeng ya gago gore re o jaaka e le e le politi e le radipolitiki o re mo itseng eh bogosi o botsaletswe mm. eh bogosi ga a botsalwa fela ka fo letlhakoreng la ga rragwe le la ga mmagwe mm. o botsaletswe mo mm. goreng na tlhola a tsamaya le monna mogolo ba go rapela ko thabeng mm. eh ke nnete so ka nako tseo ga ke tsora eh, mo ga jaana mo nakong tsa tsa ga jaana go santse go na le eh practice eo ya gore ga o le ga o tswa ko bogosing o nyala ko bogosing mm-hmm. eh so ga o lebelela eh, mme mmagwe eh, mme semakaleng ke ke ke

e le e le moruti more of a lay preacher yes ee e le modumedi yo yo mogolo ene ne a tisa gore ga a ya go rapela a ba ya ko ko sekgweng Mm. a go tlhola koo a rapela Mm. so ne a tisa gore ga a ya koo o tsaya yo um manyane o tsaya manyane nako eo manyane o ne a ka nna bo eighteen nineteen years of age um ke nako e ne a e sekgala a feditse ko sekolong ko St Peters ee so ne a tsamaya le ene gore a ke re ne a sa bone gore a kgone go mo tsamaisa mo tataise ee jaanong um se ke se bolelelwa ke ke mme e puseng ditshetelo ke naka ga kgosi mabokana mm. one day ga ba le ko ga le ko ko ko ko bapo mm. ana le le monna le monna mo so ne ba utlwana ene le monna mo eh. monna mogolo a ba a ba a- a prophesy yes gore um monna weo wena the way ke go bonang ka teng o tlo go etelela batho pele in the Mm. future o tlo go etelela batho pele ne ba tlo go go reetsa gaufi. Aha. ee and then ke ka moo o boneng long after mokgalajwe a tlhokafetse e be e be e be prophecy ya gage e nna nnete e nna nnete e bontsha gore no o ne a le mo go yone mm. ga kgosi mabopo gore a simolola a etelela pele makoko a ntse ke bua ka yone a feleletsa eteletse bophutha tswana pele mme go na le dilo tse dingwe tse e leng gore ne di makatsa tse dingwe tse di diragetseng foo um tse e leng gore ba ne ba le teng foo ba bona e kare ke e ne e le nkare dilo tse di di makatsa di makatsa ne di bontsha- supernatural Ee, motho o- events or go motho na- go na le sengwenyana ka ene se se re sa se tlhaloganye ee ee like eh, o mongwe a re eh, lephoi le le kile la tle la feta la kotama mo go Mo go mofatso ene. ga gage and then yaanong batho ba ne ba le teng foo ba makala gore what is going on here wa le le le le le sa se re itse dinonyane di tshaba ee di tshaba batho so mokgalajweng e o sa bone o ne a le teng foo le ene mm. ga ba ba makala O ba ra re, a le makadiwa ke eng? So se le phoi fela. Jaanong ba mo makalela go itse ja gore ke le phoi ka gore ga a bone. Ee, so ke dingwe tsa dilo tse ene a tlhalosa jalo gore um le dira jalo because he is blessed. Yes. He, he is, is the blessed. chosen one. Yeah, he is the chosen one. So ke dilo tse e leng gore ba bangwe ba ne ba le teng ga ba di lebelela ba bona gore e ne e le um pontsho ya gore mm-hmm. go na le sengwe se se farologaneng ka ka motho yo motho o kio mm. yaanong raetsho o buile ka dipolotiki ga ga o bua ka dipolotiki mo bukeng ya gago a be o bua ka ka kganyelong gore it's often overlooked mm. ene ga ke itse gore goreng e le overlooked so much in our history bogolosegolo jang ka history ya anc mm. gore ga gone ope o batlang go nna ntse a bua gore nnyaa re a itse gore re mangope o motona mm. e seng o re buang ka o motona e rile ka 1912 mm. le ene ne e le mongwe wa batho ba ne e le gore e ne e le wa lekoko la ANC. Ee, ke fitlheletse tshedimosetso e ntseng jalo gore um kgosi mangope yo motona e ne ya re ka ngwaga wa 1912 ga eh, magosi le baeteledipele ba bangwe ba kopana ko Mangaung mm-hmm. ko Bloemfontein eh mo kopanong e le gore e, e, e feleleditse e, e, e, e, e, e go tlhamiwa eh lekoko le ne le bidiwa south african natives eh, congress something along those lines kore ke lebetse leina ka botlalo mare ke leina le le ANC ne e e simolola ka lone pele e fetolela mo mhm. African National Congress yes eh so e, e, ke mongwe ne ke mongwe wa magosi a na le ko a tsereng tshwetso ya gore go go tlhodiwe mokgatlho o eh go lebeletswe thata eh kgatelelo e leng gore batho ba bantsho ba ne ba phela ka tlase ga yone ga ba phela le le le le basweu um mm-hmm. eh, o tla gopola gore ka 1910 ke ke ga eh South Africa e e e e formal phasalatsa act eh 1910 um eh, ke re after ba ba ba sweu le ma le ma ke ke batla maesemane le maesemane le le ma afrikaner eh, ba ba ba kopana ba forma e e e naga e wenen rona batho ba e leng gore ba tswa mo re gapela go re gatelwa rona ga re batho Ee, and then e be go nna go nna le di-development tse dingwe go phasaladiwa act e o buang ka yone ya lefatshe ya nineteen thirty but e le gore ka nineteen twelve magosi a tsere tshwetso ya gore di-development tse tsa nineteen ten di re kgapela ko thoko a re a re formeng lekoko le leng gore le tla le tla re thusa gore le rona re re itwele re nne le seabe re nne le seabe mo lefatsheng la rona it's very interesting mo goreng Ga o ka tla go lebelela gore Batswana re tshamekile karolo e kana kang mo dipoletiking tsa Aforika Borwa mme re na le go kgapelwa ko thoko mme ebe ke gore ga re na batho ba ba tshwanang le wena ka bontsi ba e leng gore ba kwala ba re history ga e kwadiwa ke mong a yone e, e, e kgona go nna le boleng mme ga o e neela motho o mongwe gore a e kwale dilo tse dingwe tse di botlhokwa wa a di tlogela i mean a re bue ka ene re re mangope o motona re bue ka batho ba ba tshwanang le bo resol black hmm. ba e leng gore ke batswana mare ga ga o ka ga o ka nna sentle wa, wa lebelela history ka mokgwa e kwadilweng ka teng wa tle o ipotse gore a o banna le reela gore Ga gona karolo epe fele re e tshamekileng mo kgololesegong ya ya South Africa di ditshupetso tse di tshwanang le tsa bo Women's League ga ba le ko ko Union Building ka 1958 a be o utlwa gore mokgwasa o sa le o simolola ko suping starter o sa le o simolola ko lefurutse but it's a very interesting dynamic e o e tlhagisang mo bukeng e e ke e ratang mm. thata gore re mangope ga go nopo buang ka ene gore na le ko youth o rutilwe ke bothambo mm. no ke nnete um gone batho ba kwadile tota ba le bantsi go na le dibuka di le mmalwa tse e leng gore um di kwadilwe ke eh, eh re plaki himself yes. eh, sol plaki eh, go na le, le, le ntate o e leng gore ke motlotla thata e leng gore o, o dirile ka natla go netefatsa gore eh, history eo ya, ya, ya bo ya, e kwadilweng ke bo rre plaki yeah. e, e, e tswelela pele ke ntate sabata eh mokae hmm. ntate sabata very interesting mokae eh o o direla ko university ya ya sao plake ko ko northern ko northern cape fa o ka lebelela eh, tiro ya gago o tla lemoga gore eh history teng ke gore rona ga re ga re tsa matsapa ga re tsa matsapa go e batla ee fela eh, go boela ko potsong ya gago ke nnete eh re mangope o tsene sekolo ko St. Peters Secondary School in the, in the south of Johannesburg eh, ka di-1940s mm -hmm. and then ko eh, mongwe wa barutabana ba, ba gagwe ko e ne le eh, Oliver Reginald Tambo mm -hmm. e leng gore o itsege thata jaaka mongwe wa baeteledipele ba maloba ba mokgatlho wa anc eh re tambo ke mongwe e leng gore o tlogile e le activist le molwela ditshwanelo tsa botho le ga a le ko university ko fort hair ile a feleletsa a kobile ko eng but mhm. before a ya ko fort hair o tsene sekolo teng ko st peters a ya ko fort hair and then a boa a tla go ruta ko mhm. sekolong se so O ne a ruta science le, le, le maths but ne e re after, after hours yes a ba ka gore ke mongwe wa batho ba e leng gore ba ba nnile le karolo e e, e tona tota mo go go go tlhamiweng ga lekoko la basha la anc or league ya basha anc yes ee so o ne a ruta a tlhatlhelela bangwe ba baithuti ba gagwe mm-hmm. after hours, after hours. ka dipolotiki tsa um leke ya bašwa ya a n c and mongwe wa bone e ne e le kgosi magope and then eh, fa ke ne ke batlisisa buka e ke kgonne go buisana le batho ba tshwana le bo rre andrew molangeng mhm. o e leng gore o tsene ko sekolong se se mo bela le bone ka nako e nngwe fela ene o ne a kgona go nkamela gore go ne go diragalang ka nako tse mhm. specifically ka kgosi mangope jalo le jalo so Ke nnete gore o ne e le mongwe wa batho ba e leng gore ba ne ba rutiwa ke Oliver Tambo both in class and outside of outside of class and then go na le le le mabarebare a gore kgosi mangopeng e le leloko la eh league ya basha ya ANC mm-hmm. Nna ga ke ne ke batlisisa seo ga ke a fitlhelela bopaki ba seo mhm. ke ka moo o ka se boneng ke bua se ke se buang fela ke se ke kgonneng go se fitlhelela ka gore go kotsi go bua lotso o tla bore eh, re mlangeni o rile eh. a ke re malatsi a bare allegedly malatsi a eh. allegedly or eh mara allegedly le yone was to

tse nne e le gore they were highly advanced a ko re neele fela ka boripana ketelelopelo ya gagwe ka nako eo le dilo tse a di achievileng against all odds sa ntlha ke gore um ke go tlhaloseditse go sa le gale gore puso ya maloba ya tlhaolele ya basweu e ne e, e ragela batho bantsho ko ntle ga Aforika Borwa e ba direla dinaga tsa bone tse e leng gore e ne e re di ikemetse. Alright, dumelang gape. Dipalopalo di mpontsha gore wa lebelela mme fela ga o subscribe, ga o commente, ga o like. So ke tla mo go wena ke lela ke kgosimang ke re ke kopa gore o commente, o like, o subscribe gore re tle re kgone go gola gore re tle re kgone go go tlisetsa di-guest tse e leng gore di tlile go go itumedisa ka go rialo a re boele ko interviewing ya rona interesting uh, at the time gore motho a tshwana le ene a ba nna le such visionary of i am building world class um, state of the art hmm. eh, eh, architecture or systems tse e leng gore eh, di ne di compete le le di-system tse tse di-international not just south african mm. e ne le motho o ratang go isurrounda e ka eh, baitseanape mm -hmm. mo mererong e farologaneng eh, maloba fa ne re bua fane ke bua ka gore eh go tlile yang gore a fetole eh system ya ya thuto mm-hmm. eh from bantu education mm. to eh, the kind of education e re boneng ko e le gore e informile gore the, the, the commission ya e establishitseng go investigate merero ya thuso e tlile ka di-recommendations tse e le gore di establishitse system ya early childhood development re bone mm. kwa system ya ya um, what we call today basic education mm. uh, primary middle school eh, and high school uh, le le university ya ya boputa tswana mm. eh e seng tsona fela le eh eh, vocational education like bo manpower bo manpower eh, eh, ga ga o palelwa ke e seng o palelwa tota o sa kgone o sa fiwa mm. mo tlhaloganyong ya dithuto no o kgona go dirisa matsogo mm-hmm. bo mma bana bo mma bana e le gore e ne e developa yalo um bokgoni ba botaki whether o fine artist o pentang a drawer or o, o, o musician or you are a, an actor or o, o motho wa di-gymnastics or wa dance all of those things no di kry-a ko ko mmabana e leng gore ne e fitlhelwa ko Mahikeng, ne e fitlhelwa ko Lehurutshe, mm-hmm. ne e fitlhelwa ko Phokeng, e fitlhelwa ko Taung, e fitlhelwa le ko eh, ba re ko Thabantsho. Very interesting. Mm. So amongst all the success, Is it then go ya ka nna le wena jaaka wena o le mobatlisisi? Did the man do great for his people? Ga o lebelela dilo tse a di dirileng le fo re leng teng mo letsatsing la gompieno um in comparison um potso eo nka e araba ka tsela tse pedi Ya ntlha ke gore a dilo tseo re a di dirisa gompieno. Hmm. A le gore re a di dirisa. Then you can argue with whether or not he did good. He for, did good for that. Because uh, nna ke goletse ko lehurutshe ko motswedi le ko borakallo. Hmm. But I do remember in my high school days ke ya ko mabana le hurutse ke ke computer le other young people uh, re ira music in, during something called top of the pops yeah yeah i was there ne go tla truck e nngwe e tona e, e, e, e phaka mole e be e bulega mo letlhakoreng e nna stage then we got in there go na le sound system re performa go na le batho mo tlase mole ke di-opportunity tse e leng gore re di iponela re le batho and then ke gopola gape ga ke le ko high school ne, ne, ne re, re bala buka e ne e bidiwa dintshontsho tsa lorato and then um gore re tlhaloganye buka eo Re e bone e diragadiwa ke badiragatsi ba ba ko Mmabana. Dintshuntshu tsa lorato. Ee. Ba, ba, ba, e ne ya doctilwe into a stage play. So ba tlile go e performa ko Lehurutse Civic Center. E be re kgona go e tlhaloganya because nako nngwe go bala buka o le, o le ngwana wa ga, ga o e utlwisise. Ee, ga o e utlwisise sentle

a thambola ke itse motho a kgona go dira dilo tse dintsi so dilo tseo ne di sa itemogele ke rona fela batho ba ba ko lekhurutsi batho ba ko phokeng ne ba di itemogela batho ba ko mahikeng ba ko taung ba ko taung tsotlhe jalo ne ba itemogela dilo tseo ba iponna ka matlho le bone It's very interesting gore opportunities were scattered ka nako eo. O fitlhele e le gore go ya ka nna ke na le go dumela gore it was yet yes it wasn't perfect but it was equal opportunities. Ebile o sa ntse le founu ke ne ke rile ke araba potso ya go ka Oh. ka ka matlhakore a mabedi. So ke buile ka ka bo mma bana. Yes. Ke buile ka manpower gore ba file batho ditšhono tsa go ithuta gore ba tle ba kgone go iphedisa. Um ke buile ka bo unibo gore e, le yone e tlisitse e, thuto e, e kgolwane gaufi le batho mm-hmm. um ke buile ka bo bo radio bob radio mmabatho radio sunshine bob tv mmabatho tv le karolo e e tshamekileng mo go developeng batho um ka gore ne e se fela entertainment e ne e le gape educational yes. uh, in, in some respects and then uh, ke buile gape o oh, ga ke a bua ka sefere ba re ke batla gatela ntlha ya infrastructure development the road network the uh, public health uh, facilities uh, schools eh, jalo le jalo yeah. le tsone di le teng we all benefited from them we continue to benefit from them nna yeah. ga ke bala eh, eh, standard two ya ke tso re bidiwa grade eh, grade grade four maladi eh, yes ke tsene mo a public school ko motswedi mm -hmm. ya ya ya motlhatlagano double story double story double story and then mo mo mo classroom ya rona re na le basin e tswang metsi mm-hmm. our toilets di flasha so ga re utlwa 20 years later re utlwa go limpopo ngwana o wetse mo so we, we can't relate so re ke dilo tse e le gore re di benefitile that's very interesting that said there's still this reality ya gore if o amogela eh offer ya puso ya tlhaolele e reng nna independent ke policy ya rona puso ya tlhaolele ya apartheid go na le bothata foo because it renders you an extension ya

le gompieno ke e rata ka mokgwa o e beileng ka teng gore gompieno ga o ka bua le bataki mm. wa bua le le balemirui wa bua le le baruti ba e leng gore ba rutegile tota ka ka dibuka mm. o tla bona gore a ah, go na le sengwe se se tswileng hmm. mo goreng ga nne re ka seke ra re ga re batle go dirisana jalo hmm. would we have so many people who hmm. had who had so much education who had so much ad advancement mo matshelong a bone mo e leng gore a fetotswe ke puso eo ya nako eo no ke nnete um Bophuthatswana e produce-itse batho ba e leng gore ke batho setšhabeng gone yanong yana. Dikgwedi di le mmalwa pele ke phasalatsa buka e, ke ne ke le kwa ga kgosi Mangope e le gore go na le pulo ya matlapa. letlapa la gage specific. Ee, and then e ne e le moletlo fela o motona and mongwe wa kgotsa sebui segolo sa mo tsatsing leo e ne e le

O mongwe ka go go fang sekai ka ene ke mme Rosemary Mangope yo o fetsang go tlhokafala mm-hmm. eh, mo ngwageng o fetileng e leng eh, mme yo ne a nyetswe ke rre kwena Mangope um fa ke ne ke buisana le ene ke santse ke ipaakanyetsa go kwala um ka story se mm-hmm. e ne e le motlhankela mogolo kgotsa chief executive officer ya National Arts Council wow. eh, mo, mo, mo, mo Africa, mo Africa Borwa. And then a recruitilwe for that role yes. on the basis of tiro ya e dirileng go developa mabana from scratch go fitlha mo mo ene e beile teng eh, so seo se go raya se re go na le batho ba e leng gore ne ba recognize gore golo fale go na le sengwe se se positive se se tswileng and then we'd be, we'd be foolish mm. to cast it aside on the basis of the political differences we have we have eh, it's very interesting tota nne ke ratile kgannye ya rona e ka mokgwa e tsamaileng ka teng e tsamaile sentle ka mokgwa nne ke e naganne ka teng le ga nne ke sa go bolelela mm-hmm. gore batho ba bantsi ba ba mo itse ba mo itse ya ka cobrizy gore mo bukeng e ya gago mm. o kwadile gore bo cobrizy bo bo double hp mm. ke batho ba e leng gore bana ba malatsi a ba ba itse mm. ba ba tswile mo systemeng eo mo mo mo kgatisong ya rona ya ntlha bontsi ba batho nne ba re ra ba ntlha ba re ee ke o ka re o buile thata ka dilo tse nne di sa siama mm. re utlwile o bua ka corruption o bua ka eng gompieno mm. re buile ka dilo tse di siame tse e leng gore re di itemogetse ke ne ke ra batho bangwe ke ba rakile yalo kere Setori sa sa Kgosi Magope ga se nne ga se one dimensional se No. phata phata. And then ga se ne ke kwala buka e ke ke considerile all of those. All things. those Be ke di angles. tsenya tsotlhe because ne ke sa batle gore eh ke ke- gore ke dumela gore ga ga nne nka tsaya letlhakore le be ke kgapela le leng ko thoko Mhm. ne ke tle be ke ke sena nnete ke le dishonest Ke le tle be le dishonest. ee gore batho this history ga se ga se history ya ya kgale di 80s di 70s hmm. ga se kgale so batho ba ne ba phela ka nako ba santse ba le teng ba itse gore go diragetse imagine motho a tsa buka e lebelela ba sa bone dilo tse tsena a di itemogetse itemogetse o di bone di diragala o di itemogetse ba bangwe ba ba ba ba ba jele monate ba bangwe ba utlwile botlhoko so all of them should see themselves in the book ga ba e bala Nna ke batla go raya ke re ke a leboga um batho ba ba ba lebelelang moitse know him or her podcast ba re ra go bona o dira tiro e ntle tiro e tswileng diatla le fa e le gore bangwe ga batle go dumalana le wena bangwe ba go dumalana le wena mme se re se itseng Modi wa kgang ke gore re a go bona e bile o dira tiro e ntle ya go bolela le go re ruta African stories written by Africans tse e leng gore di bua ka ma-Afrika le history ya bone. Nna ke lela ke kgosi manne ke re ke gore jalo abuti wa me ke gore ke re nna ke raya gore modimo le badimo ba go bulele ditsela go tle fela o oh, good lucks go tle fela masego le matlhogonolo a mantsintsi thata mo leetong la gago jaaka mokwadi ke gore ke re ke a leboga no go leboga nna thata raitsho ke lebogela tšhono e ya go nna moeng mo podcasting e ya gago e e ke re ke tiro e ntle thata e o e dirang go um go fana ka platform e leng gore ditori tse e leng tse e leng gore eh di di sragadiwa ke the mainstream mm-hmm. di kgone go go fiwa tšhono ya gore le tsone go boiwe ka tsone batho ba ba itseele ka tsebe mme ke leboga gape le le tšhono ya go tla go dire go discussa tiro e e moye ka gore se se thusa gore batho ba e leng gore ga ba itse gore go na le tiro ya mofuta yo ba e bone and then ba, ba e sale morago mm-hmm. e ke ke leboge thata le le babogedi le batho ba e leng gore ba ba tsere matsapa ba ba ba ba tsaya tshwetso ya gore eh 200 rand e ga ke go reka borotho ka yone mm-hmm. ka go reka bukae ke go reka bukae ke ke ke batho ba e leng gore re thata ka bone ke ke ba leboga go menagane Oh, re lebogile thata, Raetsho. Ke a tle ke re o nne le pelo e ntle fa o le motho, o nne le pelo e jegang fa o le motho, o nne le pelo e tshweu, pelo e tletseng bopelonolo, gonne pelo e tletseng bopelonolo ke yone pelo e tletseng bomodimo gore motho yo fo thoko ga gago fa e tlhoka pelo eo o tle o mo fe yone o tla be o mo file modimo o seke wa lebala modimo ke lerato lerato ke modimo a re kopaneng gape mo bekeng e tlang fa modimo le badimo ba ratile salang